adehyɛ sɛdeɛ mu nyinaa mu nim no yɛdie mu ana nnɛ nso yɛaba bɛpie mu wɔ kofodua ɛyɛ apueɛ mantam ase no na mede kan ka kyerɛ mo sɛ yɛdie mu deɛ yɛnya gyinadeɛ ne yɛgyina berɛnde Na menka nkyerɛ wo, amammerɛ ne amanneɛ deɛ, ɛsiane sɛ yɛntoto no ase nti no, nea yɛn nananom de sii hɔ maa yɛn, ɛnnɛ ɛsiane Kristosom nti no, yɛreyɛ ato yɛn amammerɛ atwene. So woahu deɛ merepa kyerɛ no? But mehuu yei, nea yɛn nananom gya maa yɛn no, ɛno na nka ɛsɛ yɛbɔ ho ban. Kwasi Buroni baeɛ no, ɔde Bible. Ɛna ɔde bɛdaadaa ɛna ɔbɛgye yɛ gold kɔɔɛ but yɛ deɛ mu yɛaba abɛpiem wɔ Nana Okuku Seku asoɛeɛ a ɛnɛ nso no sɛdeɛ mo nyinaa monim no yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛabisa no amammerɛ ne amanneɛ. Yɛfrɛ me Nana Kwesi Boatwere wobɛtumi afrɛ me Prof K. Ɛnɛ me ankasa na megyina mu ma ɛyɛ Apɛsamaka Hene enti saa bere yi yɛbɛtwe abɛn Nana na yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ. Awurade o ɔma adehyeɛ yɛn deɛ mu na saa bere yi gu so a yɛne Nana ɛretwetwe nkɔmmɔ no but membisa, Yɛka Nana Okuku Seku a, ɔno koraa ne hwan? Nana Okuku Seku, mewɔ Dwaben man mu ha a yɛfrɛ ha Koforidua, aha na mewɔ. Na Nana Okuku Seku no, kwan a mefaa so nyaa din no yɛ me nananom din, edin kɛse a ɛwɔ abusuafie ne akuku maa me. Me nana wuiɛ no a mebɛtenaa n'akonnwa so a yɛde suma no hyɛɛ me nsa no, mekɔfa, mekɔɔ abosodɛm wɔ no, edin a me nsa kaeɛ wɔ abosomdan mu hɔ yɛ bosom bi a yɛfrɛ no Kwaku. Na Kwaku no, ne mmrane ne Okuku Sekunu. Anwonwade a meyɛ no na maa me nananom kaa sɛ, ɛno wɔde saa din no reka me din ho nti na wɔfrɛ me Nana Okuku Sekunu. Nana, memmisa o, yɛka ɛyɛ obi awu, yɛnhwɛ mu, yɛnkɔhwehwɛ mu, yɛnkɔnya no ne saman na yɛmmisa no, yɛ sɛ woyɛ ade paa anaa? Sɛn na ɛteɛ? A Deɛ nti a wɔka sɛ meyɛ ade ne sɛ, obi wu a, ɛso kwan a obiara fa so wu asase so. Obi wɔ hɔ a na ɛnyɛ ne pɛ wuo na wawu. Enti abusua no, wɔnte aseɛ sɛ ɛba ne sɛ na me nana yi awu, ɛba ne sɛ na me ba yi awu, anaa dɛn na ɛyɛɛ no a ɔwuiɛ. Anaasɛ maybe duabɔ bi wɔ abusua no mu a motumi ba ma mefrɛ Saman no bisa no Kwan a ɔfaa so ɔde yɛɛ dɛn? Ɔde wuiɛ, na dɛn. Owuo bi wɔ hɔ koraa na wotumi se ewuo wei deɛ emu ɔwuram. Ɛyɛ ya. Na kyerɛ sɛ wo dehyeɛ bi a ka ɔhwe wode de ma fie bi no, na sɛbe sɛbe obi ate no kwa. Saa, saa. Enti no wobɛba nea yɛafrɛ no Sama no, na yɛabisa no kwan a ɔfaa so ɔde yɛɛ dɛn? Ɔde awu. Sɛ nnipa na ɛkuu no o, sɛ adeɛ bi na ɔkɔwiaa nea abɔ no dua o, sɛ biribi na ɛda abusua no so nti na ama saa ade no resi wɔ abusua no mu a, woba a, yɛhwehwɛ mu, na yɛahwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛsi ano. sɛ sɛ ɛnsa nkɔto obi biom ɛma obi mbɛyare wɔ abusua mu na ɔwu so ate aseɛ nti saa nti na ɔbaa mɛfrɛ suma no na mabisa no kwan a nipa no faa so ɛyɛɛ dɛn ɔwuiɛ. Na nana ɛno mo frɛ no no wo frɛ no ama nipa no ahu no ɔnni anaa sɛ kyekyere mu na. Yɛwɔ kasadeɛ wɔ hɔ ɛna obi wɔ hɔ sɛ ɔba hɔ sɛ mepɛ sɛ mehu nipa no. Sɛ me nana na wawu no, ɔno nie, ɛno deɛ ɔwɔ hɔ. Ɛna obi wɔ hɔ a, ɔpɛ sɛ mete ne kasa, anaasɛ ebi wɔ hɔ a, ɛfa nipa so na asi, anaasɛ obi wɔ hɔ nso a, yɛkɔkɔ sie no no, ɛsɛ sɛ woba, ebi tumi ba ansa na yɛakɔsie nipa no, ɛna obi wɔ hɔ nso a, yɛsie no wie, ahaa, anaasɛ ɔwɔ mortuary hɔ no, wobɛtumi aba na yɛabisa no ansa na moakɔsie no, ɛna ebi wɔ hɔ nso a, yɛsie no wie a, yɛwɔ dan a ɛda hɔ, sɛ nnawɔtwe da no, mobɛba. ne ahwehwɛ mu ansa na biribi a ɔwɔ biara no moayɛ. Ooh Nana ɛ ɛ ɛ Abrokyisɛm, akwantuo, ɛɛ me nteeɛ koraa no mate sɛ amanfoɔ bɔ wo din sɛ oh Nana yɛ ade ɛ obi ɛ beble atu kwan ablɛ ɛ beble apɛ visa asɛm ne adeɛ akyi ablɛ kyɛ yi mu kakra. Aah te sɛ sɛ na metumi frɛ Saman no sɛ obi bi akɔdi abrokyire anaa sɛ sɛ na wo ne me reka sɛi sɛ sɛ obi pɛ biribi akɔ abrokyire a na ɔpɛ kwan bi afa so akɔ abrokyire a woba me Nana Okuku Seku a mema visa. Ɛno deɛ me deɛ mɛma visa but mɛma wo anim anuonyam a wode kɔ visa office so a wonya du hɔ no a yɛhu w'anim paa ɛsɛ yɛde wo stamp ma wo. Ah na kyerɛ sɛ yɛtae ka sɛ obi wɔ hɔ a ɔduru embassy a na yɛadane n'anim ɔbaa, yɛadane n'anim barima, yɛadane n'anim abrewa na kyerɛ sɛ ne nyinaa no yɛ a na ɛyɛ sunsum mu. Ɛyɛ sunsum mu wiase nnoɔma a wɔn yɛ. Obi a ne hyɛ brem a ɛnkyɛ sɛ ɔtu kwan, ɛwɔ hɔ. Oh saa. Obi a ne hyɛ brem, wo paa woyɛ dɛn wontumi ntu kwan nkɔ baabi a wobɛtena wɔ kurom no wawu wɔ wo kurom no yɛsi wɔ wo kurom. Ɛna obi wɔ hɔ nso a wɔn krabea ne sɛ wobɛtu kwan na ɔkɔpɛ sika de ayɛ dɛn, de aba fie. Nti na abusua bi wɔ hɔ, wɔn nyinaa bɛhwɛ, wobɛkɔ abusua fie no, obiara tu kɔ akɔ aburokyire. Obiara, obi wɔ abusua no, ɛyɛ adeɛ a wɔn akɔgye abɛhyɛ hɔ, anaasɛ adeɛ a wɔde wɔn kra ato so a wɔyɛ no no. Nti no sɛ woba a, na sɛ saa abusua no moayɛ sɛ ɛnkyɛ sɛ obiara tu kwan, ɛsɛ sɛ obiara tena fie na ɔhwɛ efie na ɔyɛ efie yie a, woba a me nana ɔkuku sɛ kuo a, ɛsɛ sɛ mehwehwɛ mu na mehwɛ deɛ nti a wo deɛ w'akwantuo no kwan mfa wo visa no nyɛ dɛn, ɛmma wo. Nti woba a, kwan biara a mɛfa so a ɛsɛ sɛ mema wotu kwan no bi no, mɛma woatu. Ɛno deɛ ɛno deɛ ɔba a mɛma obi nkɔgye wo sika sɛ ɔbɛkɔ ɔkɔpɛ visa ama wo wankasa ankasa fa w'anim kɔ fa w'ano brɔfo kɔ wonte brɔfo koraa wo deɛ bra anim anuonyam no na mede bɛma wo. Powerful!
Wotumi sɛ nkɔmmɔ no ayɛ dɛ yie papapapa. Ɛna no na me te ɛyɛ radio akyi tie na obi ka sɛ eh nana eh obi galamseyfoɔ yi bi So ma ma ma ma yɛkɔtɔ site hundred billion yɛtu a yɛnya gold yɛahwehwɛ fam hɔ ara yɛnya gold nana ɛfa no agudeɛ fam agudeɛ galamsey foɔ yi ne nasefoɔ wo wotumi boa wɔn. Mɛboa mo papapapapapapa me wɔ nkuro bebree a mɛtumi abobɔ din nso akyerɛ wɔn mɛkyerɛ mpaninfoɔ mpaninfoɔ mpaninfoɔ a wɔn tu agudeɛ a wɔn ba me hɔ ma me boa wɔn na agudeɛ tu no sese na nkorɔfoɔ bi deɛ wɔn ho akɔ abrabra nneɛma bi So ate ase? Ba, wobaa me nkyɛn sɛ wopɛ sɛ meto agude ma wo a, mewɔ nneɛma a w'ankasa na wobaeɛ no mɛka akyerɛ wo a mɛnyɛ. Mewɔ nsɛm bi a mɛka akyerɛ wo sɛ mɛnyɛ. Sɛ wobɛkɔ akɔto agude no a, mɛnkɔ nkɔyɛ saa nneɛma no ansa na woakɔto agudeɛ no. Sɛ obi wɔ hɔ na ɔne ɔbaa da na ɔkɔ kɔto agudeɛ, ɔnnware na wakɔ na ɔsɛ ɔkɔto agudeɛ, ɛmma.
Ɛɛkɔ hɔ. Dabi. Yi saa ade no fi hɔ. Ɛnna sɛ wokɔto fam agudeɛ a, asase biara nsuo wɔ so. Nsuo wɔ so no, yɛsoma nsuo no. Nea ɛkyerɛ ne sɛ, Me na naaso masi aba nso waba wo nkyɛn. Enti kwan bɛn so na yɛbɛfa so a yebehu sɛ agude no wɔ ha anaasɛ enni ha? Ɛno ba a, yɛbɛsoma na yɛn ankasa ahu. Enti sɛ woba me hɔ na sɛ ɛyɛ gold asɛm na wode ba a, sa asase no so nnɔteɛ kakra fa brɛ me. Ɛnyɛ sɛ maka eti na Malam bi anaa ɔkɔmfoɔ bi tena baabi de saa dan no kɔ kɔyɛ adwuma. Wonya ka yɛn a na wɔafa na wɔde reyɛ adwuma. Wo deɛ, sa asase no so no, baabi a wɔtɔ asase no, sa ɛhɔ nnɔteɛ fa brɛ me. Kuro no a wufi mu no, wo deɛ, ɛnyɛ site hɔ koraa na wode kuro no a wufi mu no, sa hɔ nnɔteɛ brɛ me. Wo ba a, mɛkyerɛ wo nneɛma bi a mɛyɛ ama wo na wode akɔpete asase no so, na woannya agude no a, bra bɛto me huu. Ɛyɛ adwuma a meyɛ ma nkurɔfoɔ bebree. Mewɔ mpanimfoɔ mpanimfoɔ mpanimfoɔ mpanimfoɔ a wɔyɛ galamsey adwuma a wɔba me nkyɛn a meboa wɔn bebree. Wei ama me ho adwiri me firi sɛ, sɛ nka dodoɔ no ara te wo nka ntɛm a, anka ebia saa berɛ yi no, ɛɛ, amanfoɔ sikasɛm akɔ yie, na na awaresɛm. ɛnnɛ ana me ne me kunu ana menya awale ana menya sei ana kyɛ sɛ abaamuwa yi na abaayewa yi na ɛba no awalesɛm dɛn na nana gye tumi ayɛ. ɛgya asɛm a wɔkae wɔn mama home asɛm so mhm. mɛsɛ me ma o ten years wɔ Ghana ha mmarima bebree bɛda dɛm wɔn tumi mpie nkɔ abɔnten mɛsɛ me ma o ten years wɔ Ghana ha. Ah, Jack Pakyɛw yɛ ready yɛ krado. Me se me na me se me ma ten years mmarima bebree bɛ ka dɛm because nduro na ɔmo tontɔn wɔ TV so radio so because nduro no adɔso ɛna osisi yɛ oyɛ ɛna ɔbɛrima nyɛ adwuma bra bɛ gye aduro wei na kɔ nom ɛna we ɛdɔso dodo mmarima nom nduro ɛde kɔ mmaa nkyɛn bebree ɛdɔso so asɛ ne nyina ka ɔmena ware gyae ne ba because ɔbɛrima ohun ohun niwa bra nananom hɔ nneɛma wɔ aduro yɛbɛ noa ma wo. Yɛnoa aduro no ma wo wie a, yɛahyɛ no dodow no de ama wo na woakɔ akɔnom. Nana, sɛ mete wo ase yie deɛ a, na kyerɛ sɛ wohyɛ nnubena ne nhahama wɔ kukuo mu. Saa na woakɔ na woakɔnom no nkakra nkakra. Sɛdeɛ na yɛn nananom ankyɛdeafoɔ nom no yɛ ma yɛn no. Saa, saa na yɛ sɛ deɛ yɛse kɔ kɔtɔ aduro, two point five, one point five, fifty Ghana, wo ne ɔba rekɔ akɔda kɛkɛ nti na wokɔtɔ saa aduro no. Nti no, seesei no, ɛno koraa de awaregyaeɛ ba. Enti saa forgets, boa me, ne saa nnoɔma nnoɔma no deɛ, woba a, mewɔ ɔkwan a mɛfa so a mɛyɛ ama wo. Sɛ wonni ɔbaa deɛ a, wonni ɔbaa no bi deɛ a, bra. Sɛ wonni barima bi a, bra. Anaa sɛ wowɔ obi a wode w'ani ato no so sɛ wei deɛ mepɛ no, ɛna wadi me hwammɔ, bra. Ɛnyɛ afei na mɛkyeakyea mu sɛ wagye wo sika. Wagye wo sika a, wo nso woanya biribi wɔ ne ho. Sɛ wonnya hwee wɔ ne ho deɛ, ɛyɛ different. But wanya gye wo sika no, A wo nso wode wo dɔ ahyɛ no mu sɛ ɔno na wopɛ ne ne deɛ, bra mɛboa wo. Ɛno deɛ mɛyɛ ama wo. Sei, sei, mɛkyerɛ wo nneɛma bi a wobɛtotɔ na yɛde ayɛ biribiara yɛ dɛn? Ama wo. Yɛyɛ obi a yɛde dware. Obiara ne ne kra. Obi a ɔbɛba ne deɛ na ɛyɛ sɛ ɔde dware. Obi wɔ hɔ ne deɛ na ɛyɛ sɛ ɔde sie. Obi wɔ hɔ ne deɛ na ɛyɛ sɛ ɔde gu ne nsam. Obi wɔ hɔ ne deɛ na ɛyɛ lafenta a ɔde bɛgu ne ho. Na ɔbaa no te saa lafenta no a, wahu sɛ me kunu nie anaa wei na mehwehwɛ no. Enti for girls, for boys no deɛ, woba a, mewɔ kwan a mefa so yɛ dɛn? Ɛyɛ ma wo. Obi wɔ hɔ a ne dɛ ne aduane. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ adeɛ ma no na de kɔgu aduane mu na wode ma ɔbaa no na ɔbaa no ndi. Sɛ ɔbaa no di pɛ anaa bɛrima no di pɛ, ɛno ano no, wayɛ wo deɛ forever and ever. Na adeɛ baako a ɛsɛ mmea ne sɛ, sɛ obi ba hɔ na yɛyɛ saa adeɛ no ma wɔn wie a, na ɔnya nipa no wie a, na ɔsan bɔ nipa no nso dwɛɛ. Mmarima no bi wɔ hɔ, wɔba. Instead sɛ ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase ma no, na afei wasɛ. Ɔnim deɛ wakɔyɛ.
Ebi wɔ hɔ, ɔse makɔgye for girls anaa makɔgye for boys, ɛna mede abɛyɛ no. Enti manya no awie no wagya ɔba no ato fie na ɔnenam abɔnten na ɔkyi mma ɔdi mmaa foforɔ akyi. Obi wɔ hɔ ɔse me me kunu oh mayɛ no for for boys enti mayɛ no for boys na ɔte fie no deɛ ɛneɛ me ne ɔbɛ ɔbɛma foforɔ kɔtwe so sɛ sɛ wɔ wɔ wɔ deɛ ɔwɔ nyi ɔwɔ wɔ nwu nti anaa baabi a ɔba bɛgye no sumaa no dzi me sumaa no ɔnyɛ bɔne enti ɔno ɔmpɛ saa deɛ no sɛ ɔba na meyɛ for boys ma wo anaa meyɛ for girls ma wo a sɛ brɛ wo ho ase ma nipa no a mede ade no ama wo sɛ fa yɛ no no, ɛsɛ sɛ wɔbrɛ wo ho ase pɛn, ɛbɛtete. Ɛnna mɛmma ɔyaw nso mma nnipa no mu, sɛ me ne mo anka. Ɔdɔ deɛ, nnipa mmienu na ɛkyɛ, ɔbaakofoɔ nkyɛ ɔdɔ. Nti ɛno deɛ, ɔba a na meyɛ ma wo a, me ne mo bɛtena ase, na makyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo sɛ, Wokɔ yi, kɔyɛ sei, kɔyɛ sei, kɔyɛ sei, na wodi so a, nipa no, ɔyɛ wo deɛ forever and ever. O wiase a mebaeɛ! Powerful.
Nana Okuku Seku Nene. Yɛne no retwetwe nkɔmmɔ yi wɔ yɛn deɛ mu. Na na memmisa wo, w'asoɛeɛ ha? Ɛyɛ a na bebree no wɔnya te sɛ ɛɛ Nana sei, Nana sei. Wɔsuro sɛ, merekɔ yi, yɛnkɔka sɛ fa wo ba bra, yɛnkɔka sɛ fa wo maame bra, yɛnkɔka sɛ fa wo nana bra wɔ ha no. Sɛbe, sɛbe, sɛbe. W'asoɛeɛ so, wokum nnipa. Menkum nnipa wɔ ha. Nipakum deɛ, ebi nni m'asoɛeɛ so a. Nipakum deɛ, anaasɛ kyekyere obi ma me na ɔmmɔ dam. Saa nneɛma no deɛ menyɛ wɔ ha. Ɛno deɛ menyɛ wɔ ha. But me kum bi koraa. Obi koraa san ba sɛ fɛ ku nipa ma no abɛ ma police fo akye no. Saa. Ɛno deɛ menyɛ wɔ ha. But sɛ woba a abosomfie bɛa yɛkum aboa. Yɛwɔ akokɔ wɔ hɔ. Yɛwɔ mpɔnkye wɔ hɔ. Yɛwɔ nnwan wɔ hɔ. Ɛno no yɛkum de pata bosom. Ebi wɔ hɔ na yɛ duabɔ. Ɛsɛ sɛ yɛkum aboa bi de pata bosom no. Na bosom no nte aseɛ sɛ Akyemasi, Adeɛ sei na ɔde abɛpata me na magye asom na wasom na ɔde reboa nti saa na ɛteɛ but nipa kum deɛ menyɛ bi wɔ m'asoɛeɛ ha. You are powerful, powerful, powerful Nana Okuku Zeku na yɛne no retwetwe nkɔmmɔ no. Wei yɛ yɛn deɛ mu. Nana, nsasesɛm, ɛnnɛ sɛbe obi anya ne sika kakra akɔ akɔtɔ n'asase a wɔrepɛ baabi ne n'abusuafoɔ de wɔn ti ato no na obi nso reha no, Manya ne nteɛ sɛ wotumi bɔ asase ho ban sɛ kyerɛkyerɛ mu kakra. Asase ho ban deɛ mebɔ papapapapapa. Deɛ nti a meka sɛ mebɔ asase ho ban sɛ mempɛ asisie. Me mete hɔ no mempɛ asisie nti wosisi mpɛ na wɔhyɛ me abufuo. Nti sɛ obi bɛtɔ adeɛ wɔ hɔ obi bɛtɔ asase wɔ hɔ na sɛ asase no nim sɛ ɔntumi ntɔn ma no a mɛntɔn ma no. Ɛno deɛ deɛ ɛdi kan no no mɛntɔn asase no nyɛ dɛn mma nipa no mɛngye ne sika na ɔkyena mɛma no nkɔtra baabi na ɔhahae. Ɛno deɛ ɛnyɛ ma no nyɛ yie. Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, sɛ obi, woatɔ asase wɔ obi hɔ, na sɛ nipa no, ɔredaadaa wo, ɔmpɛ sɛ ɔde asase no bɛma wo a, bra me nkyɛn, mɛgye asase no ama wo. Ɛno, susu m'afa mu. Mɛma wo adeɛ a wobɛkɔdua wɔ asase no so. Sɛ wopɛ sɛ me ankasa menkɔ na menkɔdua asa, adeɛ no wɔ asase no so a, mɛkɔdua wɔ so ama wo. Yɛwɔ aboa bi a yɛtumi dua no wɔ asase so. Sɛ medua aboa no wɔ asase no so, na sɛ obi a ɔbɛ, ɔbɛfa akyire sɛ ɔba asase no so biara no, wonya du hɔ paa, aboa no bɛtaataa wo. ama wafi hɔ. Sɛ wɔantaataa wo so a, ɔbɛka wo ama woawu. Ei, na kyerɛ sɛ wode aboa no bɛkɔ akɔhyɛ. Asase no so. Na obiara nni hɔ a obetumi asi asase no so.
Enti no, sɛ asaseman so wɔ w'abusua mu, anaa asaseman so wɔ wo fie, anaa wɔatɔ asase bi na obi adi mu kata ne ahoɔden sɛ ɔno ɔyɛ barima, ɔregye asase no a, bra me Nana Okuku Seku hɔ, mɛboa wo. Ɛyɛ once. Nana Okuku Seku, me, mese mɛboa wo wɔ asase fam. Asasesɛm deɛ, wode ba me hɔ pɛ, wohyɛ me abufuo a, because asase no so woba a, ka nokorɛ. Ka nokorɛ sɛ nana asase no matɔ. Masase ni.
Matɔ, ɛyɛ me dea.
Mɛ nkɔfa obi asase nka sɛ woba abɛgye adeɛ wɔ me hɔ de akɔhyɛ hɔ sɛ na ɛbɛyɛ mɛpamo nipa no. Daabi. Ka nokorɛ no kyerɛ me. Nana, ɛnyɛ me dea o, but me sika kɔdi mu nti mepɛ sɛ megye masase anaa mepɛ sɛ megye ade no. Ɛno deɛ ɔkwan a ɛfa so yɛ dɛn? Ɛboa. Because baabi a bɔne wɔ biara papa wɔ hɔ. So wate aseɛ? Baabi a bɔne wɔ biara papa wɔ hɔ. Nti sɛ maybe woatua bi. anaasɛ obi na de ɛ ɛ takahye regye w'asase de a, bra me Nana Okuku Sekuɔ, mɛgye asase no ama wo. Mɛgye asase no ama wo, ɛno ne Nana Okuku Seku neɛ wɔreka. Nana, sikasɛm, sikasɛm, ɛnnɛ yɛtɔn, obi dodoɔ no ara sɔre anɔpa na ada ne wɔn adwendwen, efisɛ ɔkɔ dwa ase na ɔkɔtɔn a yɛntɔ. Pocket no dry instant money na na ɛtumi yɛ. Hmm.
Deɛ ɛyɛ me nwanwa ne sɛ, asɛm a wabisa me ase, adeɛ ɛsɛe me nwanwa. Me Nana Okuku Saku, adeɛ a mentumi nyɛ no, membɛka, membɛgyina TV so mbɛka, na agye magye dɛn? Anaa mepɛ dɛn? Aka yaleɛ nko a, mɛtena fie na masa me yaleɛ na mada. Because yaleɛ, wɔn a wɔn ba koraa, wɔn mma me deɛ mɛdi. But deɛ ɛyɛ me ya ne sɛ, wotɔn adeɛ, Wɔakɔbɔ ka akɔfa nneɛma afi Togo, Benin, Nigeria, Accra, Koforidua, Suhum, Sunyani, Bolga, Wanchi. Wɔabɔ ka na akɔfa nneɛma yi. Ɛnyɛ wo nsa paa na ade kɔe na ɛde ade no maa wo o. Ɛyɛ ka na wɔabɔ na wɔakɔfa saa nneɛma no. Wɔakɔfa nneɛma na ade aba no, ɛsɛ sɛ obi nso obi nso tumi tɔ na wo nso wonya wo sika a ade kɔe no, ɛsan nya wo sika back. But sese nneɛma no ayɛ kyerɛ sɛ obiara nte faako. Wokɔ dwa so sesei a, nneɛma a mɛtumi akyerɛ wɔ dwa so sesei a no, Mma ntena faako. Mma a wɔntena faako. Mma wɔ akokoɔduro sen mmarima. Ɛyɛ nokorɛ. Ɔbaa bɛtumi akɔ baabi a barima ntumi nkɔ. So wate aseɛ? Ba mma a wɔwɔ dwa so ne mmarima a wɔnenam hɔ na wɔtɔn nneɛma no, obiara wɔ deɛ ɛhyɛ ne mpaboa mu. Obiara wɔ deɛ ɛhyɛ n'ataadeɛ mu. Obiara wɔ deɛ ɛwɔ ne store. Obiara wɔ deɛ ɛwɔ ne mmata mu a ɔtɔn adeɛ no. Obiara wɔ adeɛ a wadua wɔ hɔ. Obi wɔ hɔ a, ne deɛ yɛde pete hɔ. Obi wɔ hɔ a, ɛyɛ adeɛ a wadua. Obi wɔ hɔ a, ɛyɛ adeɛ a ɔde dware.

Wo ba mɛyɛ ama wo na de akɔ dware kɛkɛ ɛna ebi wɔ hɔ nso a obiara ne ne kra nti no obi wɔ hɔ a ɛyɛ oil ɛna mede bɛma wo obi wɔ hɔ a ɔde ne deɛ bɛsra obi wɔ hɔ nso a ne deɛ no ɔde bɛkɔ pete store mu hɔ so a sɛ obi wɔ hɔ a baabi a ɔtɔn ade no ɔde twa kwan ato hɔ wobɛtwa kwan four square anaasɛ wode bɛtwa kwan mmienu ato hɔ sɛ onipa no fi w'akyi sɛ ofi w'anim wode bɛtwa kwan agye sɛ wantra Ɔtra ba bɛhwɛ sɛ ɔpɔ. Baabi a ɔnya tra pɛ.
Ɔbɛhwɛ sɛ ɔpɔ abɛtɔ adeɛ. Ɛna pocket no dan so wɔ hɔ. Pocket no dan, deɛ adeɛ a mede yɛ pocket no dan sɛ, me mede atadeɛ na ɛyɛ pocket no dan deɛ ɛdi kan. Atadeɛ a wohyɛ, ɔbarima wowɔ trouser, ɔbaa wowɔ atadeɛ a pocket wɔ ho, wode bɛba. Adeɛ a adeɛ no mpɛ no, ɛmpɛ nsuo. Sɛ meyɛ hyɛ atadeɛ mu ma wo a, ɛmpɛ nsuo. Mede adeɛ no bɛhyɛ w'atadeɛ mu ama wo na mama wo sika a wode bɛto so. wode sika no kɔtɔ adeɛ a, baabi a wobɛkɔtɔ ade no aba akɔdu fie no, woba bɛdu na sika no wɔ wo fie hɔ a. Ɛyɛ sika no a wode kɔtɔ adeɛ no. Woba bɛdu no, nipa no adeɛ a watɔn nyinaa ɛsɛ ɛba wo hɔ. Ɛno deɛ ɛde trouser na ɛyɛ anaa nika na ɛyɛ. Ɛneɛ obi wɔ hɔ nso a ɛde wallet na ɛyɛ a yɛfrɛ no pass. Ɛno deɛ yɛyɛ, yɛwɔ dua a yɛbɛyɛ ato pass no mu ama wo. Yɛde to pass no ma wo a, wode kɔdu fie a, Wode bɛto hɔ. Mɛkyerɛ wo adeɛ mmaako mmienu a bɛyɛ ansa na makyerɛ wo da a wobɛbue so. Na ɛno no. Everyday biara no, ɛwɔ sika a bɛyi wɔ mu. Ɛno no, ɛyɛ sika bi na ɛsɛ sɛ mede ba bɛgye pocket no dry no anaasɛ ɛyɛ amammerɛ bi ne amanneɛ bi na wobɛyɛ akyerɛ meɛ? Ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ bi a mɛyɛ akyerɛ wo. But ne nyinaa no, yɛde sika na ɛtɔ. Ɛyɛ nokorɛ. Ne nyinaa no, yɛde sika na ɛtɔ. Nti wofrɛ me a, obiara ne ne kra ɛna obiara ne adwuma a ɔyɛ. Ɛyɛ nokorɛ.

Sikaduro na na tumi yɛ wɔn asoɛɛ. Me yɛ sikaduro paa.
Sikaduro deɛ me yɛ. But sikaduro no ɛdedam. Wo ba mɛ kyerɛkyerɛ ɔmu. Sɛ wo kra pɛ anaa wa wo pɛ a mɛ kyerɛkyerɛ ɔmu. Ɛyɛ different different different. Mɛ kyerɛkyerɛ ɔmu. Deɛ wo pɛ no ɛna abɛ choose. Nana wei na me pɛ. Wei na me pɛ sɛ ɔyɛ ma me. Wei na me pɛ sɛ wo yɛ ma me ɛbɛ boa me. Because yɛ wɔ adeɛ a ɛyɛ ma wo a wo de bɛ kɔ to wo fie. Ɛɛ ɛno no ɛde sika no bɛ brɛ wo. Ne deɛ wɔ hɔ.

ma mo ankasa woatu su deɛ a wopɛ, na mayɛ ho adwuma ayɛ dɛn? Ama wo. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ nipa no baeɛ ara na woyɛ ama no, wobɛto wo bo ase akyerɛkyerɛ ne mu, na mmom ɔpɛ a, na wayɛ.
Ɛyɛ saa. Nana, adwumasɛm.
Adwumasɛm deɛ meyɛ. Adwumasɛm, adwuma bɛn na wopɛ sɛ woyɛ? Adwuma bɛn? Obi a watwerɛ application atwerɛ atwerɛ atwerɛ atwerɛ atwerɛ. Adwuma no deɛ kɛsɛ kɛyɛ bebree. Obi to nnwom. Obi bɔ ban wɔ asɔredan mu. Obi tɔ aduane. Ne nyinaa yɛ adwuma but bra ne hwehwɛ wo kra no adwuma pɔteɛ sɛ ɔkra no yɛ dɛn ɛyɛ ɛno na ɛho hia bra ne hwehwɛ adwuma pɔteɛ ɔkra no pɛ sɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ because hwɛ wiase ɛwɔ no adebisa ɛyɛ se bibiaa sɛ wotu anamɔ kora do na akɔsi baabi kora sɛ wobisa adeɛ asɛ wotu nan ɛnyɛ sɛ ɔsɔre yɛ na wafa bag sɛ metu kwan dabi dabi dabi dabi anaasɛ ɛnyɛ sɛ ɔfa bag a ɔsɛ mekɔtɔ aburo ɛnyɛ saa bra ne ɛnkyerɛ wo adwumako a yɛde wo ba asase so yɛse bra bɛyɛ so wate ase obi wɔ kora na ne ho hia sɛ ɔbɛtena office mhm. sɛ obi tumi yɛ doctor ano agya sɛ ɔkɔyɛ ɔsɔfo obi tumi yɛ ayi obi tumi yɛ eh, adwuma kɛseɛ na wagya ɔsɛ ɔkɔyɛ malam obi tumi yɛ adwuma titiri bi na wagya na ɔtɔn bidie obi tumi yɛ adwuma kɛseɛ bi na wagya wobɛkyɛre sɛ ɛsɛ ɔte fie na kyɛ sɛ nyɛ no ne neɛ n'adwuma ɛba ɔde ba asase so nti ɛsɛ woba neɛ nhwehwɛm ne ehu edwuma pɔtsee a ɔkra no yɛ dɛ hyehyɛ ntsi ɔdze wo baa Nyankopɔn do baa asaase so ne yɛ bisa ho asɛm ayɛ dɛ afa ho na ho amambra a ɔwɔ biara no ne yɛ ayɛ because adebisa ayɛ sen biribiara wɔ wiase sɛ wo kotu anamɔ kɔ baabi bisa ansa kɔ bisa ekyire ade bi a bɛyɛ biara no kɔ bisa ekyire wo bisa ekyire kɔ obi a onim ɔwɔ nimdeɛ wɔ adebisa mu because adebisa no yɛ onyama bebree a yɛde bisa adeɛ obi ɔhwɛ wɔ anim sɛ obetumi aka wɔ abrabɔ mu asɛm akyerɛ wo. Obi a ɔhwɛ wo nsam a, obetumi aka w'abaabɔ mu asɛm akyerɛ wo. Obi a obetumi aka sɛ nante, wo nnanteɛ no koraa no betumi akyerɛ no adeɛ a ɛwɔ wo ho a ɛnyɛ. So wate aseɛ? Nti adebisa no deɛ, aka ɛyɛ sɛ wobɛkɔ na wakɔ bisa mu ne akyerɛkyerɛ wo mu ne akyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɛne deɛ ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ansa na wayɛ.
Nana, Yɛka Nana Okuku Seku a, ɛdɛn na ɛma no yɛ soronko wɔ adada no ntam? Deɛ ɛka Nana Okuku Seku a, ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ soronko koraa sɛ Nana Okuku Seku pɛ nokorɛ. ho. Na na Okuku sɛ ku ɔpɛ nokorɛ. Me me bosom no a me soma wɔn no, me wɔ lawyer foɔ wɔ mu, me wɔ police foɔ wɔ mu, me wɔ judge foɔ wɔ mu, me wɔ nnoɔma bebree. Nti no ba a, asɛm no a ɔde ba no, sɛ ɛyɛ court asɛm a, yɛbɛwura abosodɛm mu na mabisa no sɛ, Asomasi, wei yɛnyɛ no sɛn? Anaa wei yɛn bisa no sɛn? Anaa wei yɛn fa no nkɔ he?

Enti no ba a, ɛsɛ yɛbisabisa nneɛma bi fa ade ko a ɔhwehwɛ ho ansa na biribi a ɛwɔ hɔ biara no yɛayɛ dɛn? Yɛayɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔbaeɛ ara prɛko pɛ na mede wo atra ase, mese makukuru yɛ ama wo gye na na ɔkuku sɛ kɔ menyɛ ne saa. Woba a yɛbɛbisa sɛ sika no a ɔhwehwɛ no ɔdi fata sɛ ɛsɛ ne nsa ka a, ɔmfa sika no nkɔbɔ ahuhubra, ɔmfa sika no nkɔgye obi yere, So wate aseɛ? Ɛsɛ yɛbisa sɛ obi wɔ ha, obi a ɔbaa me hɔ a, aberante baa me nkyɛn, ɔsɛ ɔpɛ sika. Mebisa nananom asɛm baako mmienu, mebisa nananom a, nananom sɛ dabi, ne suban na ɔde fi ne kurom de ba no, ɛnyɛ suban pa, ɔde kɔsɛe adeɛ wɔ kurom hɔ, nti mengyae. Ɛna mese aberanteɛ, fa w'adeɛ, fa kɔ. Na ɛsɛ sɛ wamfa adwene pa na ɛbaeɛ. Thank you. Ɔbɛgye sika akɔgye obi yere because nipa no akasa atia no, Oh, nti na ɔbɛpɛ sika ɛde akɔgye obi yere, na nipa no nso akɔdi abooboo. So ate aseɛ? But ɛnyɛ adwene pa na ɔde yɛre, ɔde bae nti no, me, mebisa suman na ɔka kyerɛ me sɛ sei, sei, sei no, ɛhɔ na me sɛ abranteɛ, ade ko na wobɛ, woba bɛhwɛ no, mentumi nyɛ mma wo. Ɛnyɛ sɛ mentumi nyɛ mma wo o, but meyɛ ma wo a, ɛde nsusuaso bebree bɛyɛ dɛn? Ɛbɛbrɛ me nso, because animguase no bi bɛka me. sɛ ɔakɔ baabi na ɔakɔ kɔyɛ saa de na akɔyɛ dɛn akɔfa saa asɛm no aba. Ntsi me na na ɔkoko sɛ, Kuada baako a ɔma meyɛ soronko koraa wɔ mo nyina mu sɛ mepɛ nokorɛ. Ka nokorɛ kyerɛ me, na na wei na mewɔ, wei na metumi ayɛ, wei na mempɛ, wei na mepɛ. Na na obi hwehwɛ Nana Okuku Seku a, ɛhefa na obehu no wɔ? Ɛyɛ Eastern Region Apueɛ Mantam. Wodu Kofodua a, frɛ me. Ɛnyɛ Kofodua kuro no mu ankasankasa na mewɔ. Nti wodu Kofodua Station a, frɛ me. Wodu Suhum Station a, frɛ me. Baabi a wofi ba biara no, wo de, wodu Suhum a, frɛ me, wodu Kofodua a, frɛ me. Mɛma me nkwadaa no abɛfa wo de wo aba asoɛe hɔ, anaa mɛma taksi de wo aba baabi a mewɔ no, because memmɛn kuro no mu. Menni kuro no ankasankasa mfimfini, mewɔ kuro no nkyɛn mu. Enti no, wo de, wofi Suhum, anaasɛ wofi Accra na ɛreba na abɛsi wɔ Suhum, wofi Accra na ɛba na abɛsi wɔ Kofodua, wofi Kumasi na ɛba abɛsi wɔ Suhum, wofi Wantsi na ɛba abɛsi wɔ Suhum, wofi Burkina na ɛba abɛsi wɔ Suhum, wo de, woba na wubedu Suhum a, frɛ me. Wubedu Kofodua nso a, frɛ me. Mede wo bɛkɔ asɔeɛ hɔ, na ma no na ɛwɔ hɔ no, enti wo deɛ fa na ma no. Ansa na abɛsim no so, bisa deɛ adeɛ aba bɛyɛ, na menkyerɛ wo nneɛma bi a ɔde bɛba ansa na wasim. Ɛnyɛ sɛ prɛko pɛ wosɔre a wose, 'Nana, mabɛdu kɔfoɔ dua o. Daabi. Mewɔ nneɛma bi a mɛma wode afi wo fie de aba, a mede bɛgyina so dɛɛdɛ de ayɛ adwuma no ama wo. Enti frɛ me, Nana, wei na mehia, na menkyerɛ wo nneɛma a wode bɛka ho a wode bɛyɛ dɛn? Wode bɛba ansa na woatra kaa mu ayɛ dɛn? Aba. Enti me na ma no na ɛda screen no so no. Frɛ Nana Okuku Seku, baako pɛ. Me na the whole Eastern Region yɛfrɛ me Spiritual Bulldozer. Mebubu asɛm biara no mɛbubu ama kwan abɛyɛ dɛn? Abɛda hɔ ama wo ama wo biribiara a ohia biara no akɔ yie ama wo. Yoo, sɛdeɛ medii kan ka kyerɛɛ mo no, ɛnnɛ ayɛ dɛ yie papapapa efisɛ sɛ woammisa a, ɛno nti na mpanimfoɔ sɛ obisafoɔ wɔ hɔ yi no, ɔnyera kwan. Enti yɛtu anammɔn ba Nana Opoku Sekuo no, yɛaba abɛsua adeɛ ahunu sɛ tete obi ka, tete obi kyerɛ. Ɔman Ghana, amammerɛ no a ɛwɔ ha sei no, ɛnyɛ easy o, yɛn ara na yɛretoto no aseɛ, but Ghana yɛwɔ Sɛbe mpaninfoɔ bi a wɔn nim fam na ba no amammerɛ ne amanneɛ deɛ a, wɔn ntoto no ase. Nana, ne kura koraa no, ansa na wei koraa deɛ, magyaa wo, firi sɛ mahu sɛ nkorɔfoɔ aba wo hɔ. Ɛba, ɛnnɛ mahu sɛ, w'ampa a wompɛ sɛ wobɛyɛ anwanwadeɛ, adɛn nti?
Ah, deɛ nti a mempɛ sɛ meyɛ anwanwadeɛ ne sɛ, Twɛdi apɔ koraa ɔbɛyɛ anwanwade ɔbɛyɛ koraa nipa angyina ndi nti ɛnyɛ anwanwade a mabɛyi wɔ TV so na mede sika ɛdan ama abɛsi TV so na wobɛba na mentumi mfa ama wo ɛno nyɛ anwanwadeɛ to anamɔ na bra na bra bɛhwɛ anwanwade no ankasa wɔ fie ɛnyɛ dɛ mɛba bɛyɛ akyerɛ wo na mantumi ba no wa wo nie menie mebɛyɛ wɔ TV so na woba na medada wo a matwa ntorɔ bebree Because Twedeɛ pɔ koraa anwonwade a ɔyɛɛ no ɛmma nnipa koraa nyɛ dɛ ɛnyini ndi. Sɛ Moses ɔde dua too ma no danee ɔwɔ. Wɔn gye diiɛ. Farao ka kyerɛɛ sɛ me nso mewɔ nkurɔfoɔ wɔ hɔ a wɔn nim saa adwuma no bi yɛ dɛ ɛyɛ me kɔfa wɔn aba. Nti ne saa nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔ but me menyɛ saa nkurɔfoɔ no bi nti me mmɛyɛ saa adeɛ no bi. Na kyerɛ sɛ neɛ Nana ɛka nyinaa ne sɛ wo deɛ me ntra fie ana me nka sɛ yahwɛ abrɛ yahwɛ abrɛ ansa na wo bɛ hu ne sɛ Kraman na mɛ dɛ no na me nua nom frafrafo awe awie nti mpakyɛw fa yɛ fast maa na ama ɔto na bra na na okuku seku aso ɛyɛ yɛfrɛ me prof K ɛnɛ yɛn die mu yɛde firi kɔfoɔ dua ne brɛ wo meda mo ase.